yɛ abusuafoɔ mefrɛ mo ha nyɛ bɔne mpanyimfoɔ sɛ bɔne kora yɛkuro yɛkura mu wei deɛ ɛyɛ

Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a papa no saman nni awerɛhoɔ. Wote aseɛ? Na wɔnte ne su. Ɛne sɛ, papa no retɔ no agyapadeɛ a ɔyɛ maa yɛn ara ne baabi a mete no. Na sɛ barima a mesan papa no ba a medi kan. Metenaa ase no, mehuu sɛ nka mɛpɛ sɛ nka ɛdan no, ɛne sɛ ɛyɛ four, ɛna me sista wote no baako mu, sista Abby nso te baako mu, na Brian nso te baako mu.

Enti no, adwene a me ne me nuabaa akɔ ne deɛ me, me barima no, medwenee ho a mehunuu sɛ ɛbɛboa yɛn na mede reto dwa. Mɛsrɛ sɛ nka dan no, nka mɛyi baako de ama wɔ Fransefoɔ mu. Mɛsrɛ sɛ nka wo ne sista Yɛnka mo mmienu akɔ bra mmienu mu anaasɛ wo ne bra bɛ move ba sista Abidie no mu na yɛtumi de dan no mmienu ama rent. deɛ meka no menim sɛ mobɛpopo mo ti but efiewura maba no deɛ na maba ɛna smoke nso ɔka asɛm a obi ntumi nka sɛ nti no kɔ sisi a no sɛ ba ne sɛ yɛbɛn renovation wɔ fie a obi anfa ten thousand bra menyɛ sɔ sisi a obi anya obi anya bàtchɛ meka sɛ fa ten thousand ba bɛnya bi de aba na hɔ sisi a bi bɛnya bi de aba

a obiara di ne da, yɛn nyinaa yɛmmom nkɔ dada baako. Sɛ ka me ne Abigail koraa deɛ a, ɔyɛ me sɛ sobaa. Nka menni problem. Na seesei Kwabena Boakye na ɛretu aba yɛn nkyɛn anaasɛ yɛn na yɛretu akɔ ne deɛn? Eeh! Ah, Konto. Mepakyɛw, point of correction. Woka no se obiara di ne da ni. Mepakyɛw, dan no, me papa te ase no na mo mu biara na ɔwɔ fie ha. Papa no wuiɛ no, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me nuabaa no ɔbɛnya ahotɔ na wanya hwɛsofoɔ na mahwɛ no ara bɛpem saa mmerɛ yi. Mehwɛ ne age no nso a, waso mpenatwe koraa ma ɛna no ɔse ne mpenatwe a ɔkɔɔɛ mo na mobuu no, ɛno no menka nkɔ ho, mote aseɛ? Baabi a aduru no, I think sɛ. Ɔwɔ sɛ megyina sɛ barima. Bra koto, bra koto, bra koto, twa w'ano, mepa kyɛw. Mesrɛ gyidie kasa kakra. Asɛm no a woreka no nyɛ adwuma. Mepa kyɛw, ɛnyɛ adwuma kyerɛ sɛ wonni fie ha no a papa no wuiɛ no a wotuu bata. Metetee koraa yɛse sɛ momfa nkyɛ me, wowiaɛ sika na ade kɔɔɛ na papa no nyaa heart attack na ɔde wu kɔɔɛ.

Sɛ ɛboro so a, na nso ayɛ dede. Mu kra tiw ka w'adwene yiye. Asɛm a sɛbi o, patron de bae no, ɛnyɛ asɛm bɔne. Ɛyɛ asɛm a sɛbi ɔkyena bi, sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛn ho nkyerɛ yɛn nyinaa, yɛn nsa bɛyɛ dɛn? Ɛbɛkɔ yɛn ano. Na ɛdaa ne sika no ɔgye a, ɔno nko ara na edi anaa? Ɛnso obiara nso, bɛnam sɛ kuru aba ne tirim nti no, Ɛne bɛ yie nti no ɔɔka nyansasɛm a wompɛ sɛ mode no mo adwene bɛyɛ dɛ. Ei na sɛ wo hu adeɛ saa. Ɔmo nyinaa boniafoɔ paa wo ɛne ɛdi dwa ma mode bidi. Wo papa yɛ na yɛ som no sɛ asuafoɔ waba a wayɛ sɛ papa no ara nea ɔbɛka na ɛyɛ fine a obiara ɛni sie nti patron a waka a yɛ deɛ yayɛ dɛn yate. Na sɛ mo deɛ mo bɛte efisɛ mo yɛ hɔhoɔ nti mo nso monto mfiri mu dɛn. Mobɛte, moyɛ wɔn. Anacortes bɛtwe yɛn, Patron Abane. Abusuafoɔ.
Nkaa wo dan, nkaa wo dan a wose kwan ne te. Mpamoakyɛw, makasa awie. Deɛ ɔte aseɛ deɛ wante aseɛ. Me na meyɛ papa no ba panin. Ɛna me na, me na mesan yɛ barima a mewɔ abusua no mu. Makasa awie.

Wɔn ato. Kaa no wɔn yɛn mu. Manya ne teɛ sɛ mo na mo ato wɔn adi. Ɔse me ba me nka kaa no ho asɛm. Foofo. Mahyɛ da paa na maka m'ano atum. Wokɔ kaa ɔmo sɛ yɛde adidi.
Wo nua no ɔkɔɔ sukuu o.
Ɔkɔ kaa ɔmo sɛ yɛde adidi. Wo nua no wokɔ no na kidagaten no wakɔ sukuu hwɛ yɛde waduru. Wawie nursing. Busa no sika bɛn na nka yɛmfa ne nkɔ sukuu no. Na mepaakyɛw o adum store mmienu no mo yɛ ne dɛn.

Dabi, ɛno no wɔ mu saa. Efie nkrataa, ɛnyɛ easy saa o, ɛnyɛ short process o. Na sɛ nkrataa deɛ ɛsesa nkrataa. Hwɛ! Anaa sɛ wɔakɔsesa nkrataa no, ɔkɔ yɛakɔyɛ foforɔ na yɛakyɛngye din no, ɛno ano no, ɛbɛyɛ bio. Akwadaa deɛ,
process a wobɛfa mu no, ɛda a wɔtɔ asase no, ɛwɔ sɛ saa nkrataa no wonya. Yɛkɔfa no he? ɔfa hɔ bɔ ne bra no yɛ wɔ he? Kwan a ɔfaa so siiɛ, ne plans a ɔyɛeɛ a ɔde sii dan no nyinaa, ne nyinaa wobɛnya o. Ɛnyɛ sɛ woakɔ akɔtɔ laptop bi na yɛama wo receipt o. Ɛnyɛ saa nkrataa no bi o. Process a ɛwɔ mu no, sɛ woanhwɛ yie, w'anim bɛgu ase. Yɛbɛkye wo atom. Seesei wo ara wonim akɔe so a woabɛn. Gyimii ne atuturu asɛm sɛ ne nkwaseasɛm nti ne papa wui koraa wantumi amma ɔno a ɔbɔɔ ne papa a ɔde dwodwoo mu no ɛno nti na ne papa wui wantumi amma no ɛka sɛ wawu mpo dabi obi aku no ato baabi koraa ma te sɛ yɛn ho atɔ yɛn koraa na yɛnim sɛ wei ɔbɛsan aba n'akyi a ah Wonim sɛ kwaseampa nyi wɔ hɔ, ɔbɛsan aba n'akyi na yɛn, yɛn mpanimfoɔ yɛte hɔ redi nkɔmmɔ sɛ monsɔre, me ne me nua rebɛdi nkɔmmɔ. Saa nkwaseasɛm wei na mobu adeɛ a anka mobɛyɛ wei. Me deɛ sister, me deɛ mɛyɛ ne sɛ, ɛsei ɛyɛ dɛn a mobɛpa me? Deɛ ɛrekɔ so no ɛfiri sɛ mate seɛ sɛ Danko wode biribi bɛma han. Ah, meka mekyerɛ wo, mepue, mepue yɛɛ na metee wɔredi nkɔmmɔ ɔne ne nua no.

saa na de kye ne ba anaa antɔ no nti ɔno no ɔde adwene ne nam but forget boakye sese me ne wo mienu na wasi yɛhwɛ plans ɛbɛyɛ ɔsi ɛfa kwan so ne me de me ntu me nneɛma yɛ sɛ me tu fie ha nnɛ atu ha kyena ti me mpɛ bibi nyɛ awareɛ paa ɛho hia paa o hmm. kɔfa abɛɛma yi a ɔkaa so ɔbɛyɛ ho adeɛ fɛfɛɛfɛ na nka ɔbɛyɛ ho adeɛ de ɔkɔɔ ya kɛnyɛ ne sɛ ɛpere ɔfa agyapadeɛ ho yi o time ɔhyɛ yɛn so sister ɛno deɛ ato nkyɛn ɛnyɛ awareɛ asɛ

Na saa Nana Akuffo Addo bere yi so deɛ wokɔyɛ ɔfaadeɛ ɔfaadeɛ ɔfaadeɛ deɛ a, yɛku wo ato atwene o. Why na bɛku me ato atwene?
Me ansa na wɔbɛku me no mɛku wɔn koraa dadadadada. Me wo nti na ma slow ma slow down wɔ nneɛma bi ho o sister. Anka wokɔ anka mede wo aka ho. Me kasa a ɛyɛ a ɛwɔ sɛ wotie me, wotie me a anka wei nyinaa mma. But ɛnyɛɛ too late, me mpɛ biribi nyɛ, ɛnyɛɛ too late koraa. Nti fa adwene no brɛ, deɛ na ɛsɛ sɛ yɛyɛ?
Ɛyɛ simple adeɛ.
Sɔle wo ne wo nkasa mo kɔ bi sei da. So nsɛm wɔ hɔ. Nsɛm bɛn saa? Wobaeɛ no sɛ bio ɛnyɛ sɛ woyɛ bɛrima a wɔba fie a. Nsɛm bebree de asi o. Me ne me nua yi kura na yɛyɛ yɛn ho twen kɔ wɔn fie a, na nneɛma bebree abu abɔ yɛn. Slow wokɔe, nneɛma bebree ate kyema. Ne nea nam dɛ bi nti na ɛbaa saa. Ɛnam sɛ papa no firi mu no, wɔnim sɛ papa no, mo mma no, mo adwene ne fie. Enti ɔyɛ wɔn sɛ ɔbabaa no, ɔbaa no mmom na ne din wɔ biribiara so. Ɛnam ɛno ho nti no, woka sɛ wɔnim sɛ wonya mma fie. Nokware ni nim sɛ wɔwu guade. So sɛ ɛnam ayie no din no, wɔama. Wɔama. Ayie no ase mpo yɛfrɛ wɔn nsɛm a wɔkeka kora kyerɛ sɛ abusua no, wɔnka yɛ no. Ebi a menam ne deɛ.
So yeah.
Nti efi hɔ that time no kɔ no ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo hyɛ wo nua ketewa no nea ɛyɛ a sɛdeɛ ɛbɛyɛ efia no kò befiri a bɛnam sɛ yɛn efia no yɛnim beginning ne end ti antwe anyɛ dɛ ama ɔmo ɛma yɛ adeɛ paa ti mi srɛ wo smoke waba no yɛn mo sɛ fa ɔna ayɛ dɛ esi fam ne ma against ne babylon ne nea sɛ wo abɛsi no ɔmo ntumi ntu akora.

Ɛka wɔn nko a nka fie ha koraa waba no nka wonnya aduane ndi da. Gye sɛ yɛn yɛyɛ chef wɔ ha. Fiti day one yɛnim mo. Ɛne yɛn mu wɔ aduane di. Ɛsɛ ɔbaa ne yɛhyɛ daa ne ho tena ase kasae. Always yɛayɛ busy. Okay.
Yɛkɔɛ na nyɛ din bi na yɛde so sɔpɔ mu bi ho sɛ bɛrima apa ne dɛ. Ebi ayɛ insurance cover. Tumi sɛ ɔkɔ kusumo. Anasi fam. Anasi fam. Ne mo anim dabɔ. Sɛ abusua no. Ɛnyɛ sɛ ɔmo pɛ mo yie, ɔmo pɛ mo downfall. Ɛnyɛ wo kora na waba a, kɛɛ kora deɛ yɛyɛ ntateɛ wɔ ɔmo ani so. Ɔmo fɛ nyɛ hwee o.
Duni, tu ɔmo, pirɔ, sharp, tu ɔmo. Anaa nso sɛ ada sɛ ɔbɛfrɛ ɔmo atena ase. Ɔse, ɛɛ, esi ano sɛdeɛ nneɛma akeka kɔ no, ɛdan no,

ka papa wei onya nwui ɛkwan wo papa fa so wo dwu nkwa wo nte aseɛ obi oyie mu bi bi awie ankyɛ kwan na tim tinya yɛ kwan na yɛ witness a yɛtia ka abusua no mɔkyi ayela timfa no asi fam ayɛ patron anɔpa wo nso obi andae ka wei nka tete ne ɛka na ahomakye nkɔmmɔ na ɛno yɛ de ɛdi no